Ka tuhurirane ahari Igana Katohizibwe Radio West. Gamba mpurre! So enshonga ya ba independents kandi nkoku bakuza kwija eri omu constitution. President Museveni ekyataana n'abantu baingi. Mbwenu Hizaruyarisiti n'omuntu orikushoma embeera n'amazima gaazo oku ziri akateekaho sorushoni oba akateekaho omuringo ogw'okubaasa kukwata enshonga oku eyemereire. Hati nooreeba omu konsitityushoni, kibaremu rukumi orwenda kyenda n'etaano. bakatekamu ngu omuntu waba otabonire oburinganiza omu kibiina nobasa kwija independent ebyo byazamu kwonka kibaremu abobwire obwo bakaba nibamanya ngu obwire nkobu buriho ekyo nikyo kikora omwebembezi okureba hare omuntu atari mwebembezi we areba haihi kwonka omwebembezi areba hare hati nokimanya ngu nomu gavumenti ya purezidenti museveni vayisi purezidenti ni independent nkanye. Nyowe orikukugambira nsa mperize mbarira city ndi independent nrm leaning nobu tuheza obururu ningira omu bantu abu babandize kuterera amasimu n'okuhumurizibwa ningira bakaba bari nka independent na kyankwanzi tukazayo tihaine orukiiko rwa nrm orurabireho shana seeka ehi ntakushutama. Oruntakaza muka ahabw'enki? Ngira Purezidenti Museveni n'omu bukugu bwe eby'eby'obutegyeki, hati na muno muno n'omu bugurusi bwe obw'okwebembera Uganda ahabw'okuba amaani agu aine ahari Uganda n'ebi arikugimanyaho ni bingi. Naamanya demokurasi yaitu ahu yaahika n'oku erikwenda kukwatwa. Ahabw'okuba ebirikuba biri omu buruuru niinyenda niwe arikubanza kubona ripooti. ebintu oku byagyenda. Kandi n'akaruuru akaahwaire purezidenti Museveni emyanya mingi ei yaagiiremu akaba naamanya n'oku byemereire n'oku araarundaane n'abaana be. Aine ekigambo kimwe, buri kugyenda omu nkiiko za NRM caucus naakira kukigamba akagira ngu abantu tibakabaga nshaagi. Tibakabaga nshaagi. Tibakabaga nshaagi. Ngu kandi waaba ori omu butegyeki, ogume okimanye ngu okwongyera kubona abahagizi nikyo kikusingayo. N'obwire obwingi nja Purezidenti Museveni onu omureeba abantu nibeetomboita. Owaaruga omu fdc yaija omu nrm, aba nrm benda kumuteera amabaare. Kwonka hoo Purezidenti Museveni aba nka, nka, noomanya nka baamaawenkuru na baatatenkuru. Show yakuteera ninga omuntu yakuteera abandi nibakwirutsya iruka iruka tiwareeta amaizi waaba oine show enkuru bambakubumbatira hati ogwe niwe president Museveni nakunda kuhurikiza enshonga ei oine neha ekibaireho niki kandi akakuyamba ata so ebiri omu nrm tihaine orikubimukiza kandi nikyo orikureeba we yaaba nakwata enshonga ahabw'okuba already nabihuriire we namanya ahokuza namanya ahokuza. Akateesa ni independent akagira ati obundi orugemwi obundi osigaremu ati oba obundi mwena murugemu ahabw'okuba obuhagizi nrm nki erikwetaaga. Nikyo orikure nyowe ati kwa Sharita bwahika orahurire nibanteera mbaaba ahari omu city ngu ndi independent no. Akaruuru oku Naabo akatambaara kaagyenzire ka- naabo apo akatambaara nako ka. oryo magyezi manya gari- ga- gaheebwa Ruhanga. Oburuuru obwa 2021 oku bwagyenzire buri omwe weena akaba naareeba kandi naamanya oine oburuuru nooha. Oku bugyenzire hati buri omwe weena naareeba. Nyowe ahi ntandikiire kuza seeru tu seeru abantu nibegambirira nyowe obumwe ku nkwija aha radio muteekateeka ngu nimbateeka ebigambo byabo omu kanwa nikyenda okore trip yaawe
omu hati oije obare nk'eshaaha ezi mm. tukwate ebyoma turonde ekyaro kimwe tukore house to house obuuze omuntu akaruuru kakagyenda kata nooteekateeka orikuza kuhangura noobu nibaza kukugambira Ahabw'okuba waaba noomanya ngu toine buhagizi, beitu akaruho okazaanisa amaani agu orikuba otairemu, ebi orikuba orabiremu tokugaruka nyima, nooba noogyenda omu kitanda kyawe noogira oti naahuumura. Kwonka waaba noomanya ngu oine obuhagizi, nyowe nkaanye nkatukwa Sarita bwahika, nikyo kinkugira ngu ngaaha. Ahabw'okuba okuba omwebembezi n'omwoga gw'okurwanirira obugabe n'oburingaaniza, naanye n'omwoga gwangye muhango okubaasa kureeba ngu abantu ba Mbarara City baabona eiraka eri bakwenda ahabw'okuba akaruuru eky'omutaano ekindi aka nrm nana aka fayino kare n'akebokisi karimu secrecy, omuntu oine obugabe kutiikinga ow'okukora ki? Ahabw'okuba sitoora ez'oburuuru nibakugira ngu aha abamwe bakaba bakwata n'enkoni zaakafunjo ekishahi ky'enyonyi barikuza kukiteekaho empuriire bakwata barundaana abantu. Erizooba naaningamba n'omuntu omwe ejenti wangye ngu bakahika n'aha kumukwata emikono ngu beitu toruga aha. Yabagira imwe timureka abantu omu rayini. Layini eyarwita bagibara haafu batandika eriya. Hati mbwenu iwe wakuhurira nk'ekyo ori oyetsimbire? Playlist Gamba Mpurire.